Arrallee mata duree addaatiin keessummaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Inshaa Allaah arraan tana sadarkaa zikriin qabdurraa laalla akkasuma qabxiilee birootis waliin kaafnee zikriin akkam ramadaanaa waliin wanni akkam qabdi waan ja'u waliin laalla inshaa Allaah turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Sheekha baga nagayaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddani. Maashaa Allaah.

gaaddisa islaamaa isiniin jechuu barbaada itti aansuudhaan insha allah darajaa zikriin qabdu zikriin maqama isiirraa yoo laalle rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti waan jedhu adkuruufni fadkuruuni adkurukum na qaabbadhaa na zakkaraa yoo na zakkartan anillee isin qaabbadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala darajaan duraa namni zikrii godhu zikriin gosoota hedduu itti gaddeemuuf jirra mutlaqan jam'imatti qabnee yoo ka dubbannu taate namni rabbi zakkaru namni rabbii isaa yeroo cufa faarsu guddisu allahu akbar jechaan qulqulleessu subhaanallaahi jechuun rabbiin isa qaabbata rabbiin isa waliin jiraa jechu darajaan duraa tana darajaan biraa obboleeyyan

Ati hin jira jechuun sin jiraachisu. Yoo Rabbiin si uume, yoo Rasuulli Alamaa Salawaatu Rabbii Wasalaamuhu Alayhi ka Rabbiin rahmataaf nu erge, ati hin jirta, ati du'aa miti jedhe, namni tokko hin jira, namni tokko du'a ka jedhamuun. Kanaaf Rasuulli hadiisa amma qaraane kanaan, masalu alladhii yadhkuru rabbah

ganamaa galgala maqaa rabbii dha'u rabbi qulqulleessu qur'aana qara'u jiraa jedhe rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam jiraan kana jechu malee nyaatanii dhuguu miti deemuu miti fuudhanii ilmoo horachuu miti dalagatanii horii horachuu miti jiraan shari'aan lafa keetti jiraan rasuulli lafa nuu kaa'e nama rabbii isaa yeroo cufa zakkaruu du'aan ammoo nama rabbii isaa hin zakkar nama rabbii isaa quba hin qabne nama rabbii isaa yeroo kamuttuu ye- zikriin awwalan waan akka malee laaftuuti waa yeroo hin feene biizii hin feene bakka shari'aan itti zakkaraa hin jedhin waan akka mana fincaanii sagaraa fa yoo taate malee waan achirraa gadafe cufa dalagaa kan kee keessa jiraattee rabbii kan kee zakkaruu dandeettu hojii harkaan hojjataa rabbii kan kee zakkartee subhaanallah alhamdulillah laa ilaaha illallah allahu akbar laa hawla walaa quwwata illaa billaahi quraana qara'uu cufa dandeetta kanaaf jiraan darajaa zikriin qabdu irraa tokko namni rabbii isaa zakkaru jira namni rabbii isaa hin zakkarre du'a hadiisni sahiha rasuula jedhe alayhi salaatu wassalaam kanaaf inshaallah waa gabaabdu daqiiqaa ganaa keessatti darajaa zikrii inshaallah waa dubbannee hin geessinu ammoo lamaan kanarratti isinii gabaabsaa jechuun inshaallah
Tole maashaallah akkuma dhageessan kana sadarkaan zikriin qabdu namni zikrii godhuu fi zikriin goone akka nama du'aatii fi nama jiruuti jechuudhaan nuuf ibsan sheeyni keenya. Tole egaa maashaallah tuun qophii addaati tan guyyuu ta- sa'aa tana isiniif deemtu eh, turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Jecha lammaffa irratti eh, barbaachisummaan zikrii maali waan jedhu sheeka keenya gaafanna zikriin maaliif barbaachiste maaliif godhanna waan jedhu.

Rasuulatti salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi hidhannatu isiniif jiraa jedhe eennuuf liman kaana yarjullah nama rabbii wal gahaa kajeelu hin hisaabbamaa siraaxa dhaabbadhaa azaaba jira jannata jira rabbiin akkanaan nan, nan uumne waan na uumeef qabaa waan na uumeef kana yoon guutiin irraa gaafatamaa nama kana beekuuf rasuula hidhachuu qabaa sallallahu alayhi wasallam eegasi wadhakara allaha kathiira bakka quraanaa hedduu keessatti cufa jechuu dandeen rabbiin zikrii dubbatee fazkuruunii jedhee fulaa itti dhaabe xiqqo kathiira kathiira kathiira heddu heddu heddu kanaaf rasuul alama alayhi salaatu wassalaam ani teessuma takka keessa taa'ee astaghfirullah dhibba bakka takka teessuma takkatti ni jedhaa rasuul alama alayhi salaatu wassalaam kanaaf zikriin barbaachiftu nama karaa rasuulaatti hidhatuuf akkasuma zikrii wanni biraa wanni barbaachiftuuf

Sheyxanni karaa irraa isin deebisaadha. Barbaachisummaan zikrii sheyxanaan gargar bahu nama zikrii qabutu sheyxanaan gargar baha. Yoo ati zikriin qabaan, yoo ati zikriin goone, Zikri gosa hedduu jira. Ta ganama yoo hirribaa ka'anii jira. Ta yoo waa nyaatanii jira. Ta yoo nyaatanii irraa bahanii jira. Ta karaa deemanii jira. Ta masgiidaan seenanii jira. Ta masgiidaan bahanii jira. Ta dubura kulla salaat akkuma rasuulli jedhe jedhanii jira. Zikriin gosa heddu. Nu amma mutlaqan jumla dubbachuu jira. Malee tun ta bakka tanaati tun ta bakka tanaati miti. Kanaaf faayidaan zikrii tokko shayxanaan gargar si kutti. Namni sheeyxanaan jaala ta'uu waahila ta'uu fedhu hin jiru. Yoo maqaa kanaan si yaaman namu dammaqee rifatee lola. Kanaaf yaa obboleeyyan keessattuu waqtiin tun waqti ramadaanaati. Ji'a ramadaanaa keessa jirra. Sheeyxanni sirraa hidhamee mana hidhaa keessa jira. Haga yoo achii ba'ellee sitti hin deebine Saahiba kiyya, jaala kiyya, ka ganna gasii waliin turre, ka farsoo waliin dhunnu, ka eessa geessu jedhee haga inni sin barbaan zikri jabaadhu shayxana kana ofirraa kuti. Wanni shayxana sirraa kutaa zikri aayaa quraanaati waa da'iifaaf sahiifa keessan barbaadan qulqullu. Aayaan biraa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan jedhu

maqaa kiyyan dhoofne nan guddifne nan qulqulleessine fa'inna lahu maciishatan dankaa jiruu cinqaa jiruu dhiphoo taraa hin qabne tabal'inna hin qabne akkanaa keessa jiraataa jira. maaltu kanaan ga'e jennaan isa zikrii rabbi irraa garagale waman yu'rid rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf yoo jiruu raahaa jiraachuu feete jiruu gammachuu yoo jiraachuu feete zikrii rabbii irraa garan galin addunyaa irratti eegas illee rabbiin waan jedhu wanahashuruhu yawma alqiyaamati a'amaa guyyaa qiyaamaallee isaa ballaa ka lafa hin argine ballaa ulamaan akkaataa hedduu fassaran ka hujjaa hin qabne waan dalage irratti ibaadaa irratti waan jannat seensus homaa harkaa hin qabu akkanatti ka'aa jedhe duuba hin gaafata qaala rabbi lima hashartanii a'amaa yaa rabbi maa anaa ballaa ka lafa hin argine ka hujjaa takka harkaa hin qabne yaa rabbi maa na kaafte waqad kuntu basiiraa barni lafa argaa ture addunyaa irratti

aayaan tiyya si dhufte quraanni si bu'e ergamaan isin ergame eegasiillee ulamaan daa'iin ustaazonni sheekonni hafanii guyyaa kamuu waan kiyya sin lallaban guyyaa kamuu akka ati rabbi zakkartu sin lallaban akka ati salaatu sin lallaban situ dide situ irraa garagale fana sii taha si dhiise wakadhaalika alyawma tunsaa nullee baradha kanumaaf si dhiifne wanni ballaa goonee si kaafneef kanaafi wanni hujjaa takka malee si kaafneef kanaafi galata kee argatte malee an sin miine jedha rabbiin subhaanahu wata'aalaa hadiisul qudusii keessatti innii harramtu dhulma calaa nafsii falaa tadhaalamu ufirraa jalqabe rabbiin dhulmii ufirra haraama godheedha rabbiin subhaanahu wata'aalaa wajacaltu baynakum muharramaa isin irratti illee haraama godhee jira falaa tazaalamu walin miidhinaa kanaaf achitti rabbiin nama kana ballaa godhee isa kaasuu isan miine rabbiin subhaanahu wa ta'aala hujjaa waan inni gabbaraa ture waan inni kadhataa ture addunyaa irratti ragaa harkaa dhabee bilaasha wanni an gabbaru jiru jechuun isaa sun rabbiin isa hin miine bal isatu addunyaa gubbatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa garagale wanni biraa obboleeyyan zikriin sifaa ummata mu'uminaati ummanni munaafiqaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti waan jedhu

banii aadam cufa aadii fuusise hadiisaan rasuulli harka mirgaatiin dugda aadam kanarraa ol ha- haxaa'ee alastu birabbikum an rabbii keessanii miti ennaan qaaluu balaa ee ati rabbii keenya namuu gaafsan ragaa ba'ee jira kaafirri illee munaafiqni illee mu'uminni illee kana keessaa ka aadii gaafsan ee ati rabbii keenya jedhe gubbaa jiru mu'umina callaa

ceem'aan jibbaan akkasi dhaabbatani rabbiin walaa yadkuruuna allaha jedha bar rabbiin eegasiillee kasiiran rabbiin illee hin zakkaranii jedha kanaaf munaafiqummaa wanni beekaniin wahiin hadha gabbuutu hin jirtu wanni beekaniin hujjaa quraana keessa jiru ka rasuuli hadiisaan dubbate kanniin immoo walitti qabdee ofirra laalta namatti hin qabin namaan munaafiqa hin jedhin dandeettii akkasiis hin kennin xixiqqoo xixiqqoo alaamaa munaafini gosa lama ta xixiqqoo tana ka akka kijibuu ka akka dhara dubbachuu ka akka adii diiguu tanniin jechuunuma dandeetta Ammoo gurguddoo tana namaan jechuu hin dandeettu. Ammoo abbichi keessatti of haa laalu. Abbichi namni islaamaa waan jedhan ulamaan aayaan munaafiqa dubbattu mu'uminallee dhoofteetuma bira dabartii jedhan. Inuma tutti mu'uminallee. Kanaaf rabbii keenna guddifnee haa zakkarru warri xiqqoo rabbi zakkar subhaanallah alhamdulillah ka'e Quraanallee akkasuma peejii takka lama laallaan maqraa takka lama laallaan suuraa xixiqqoo lamaa sadi laallaan ka'e maaf akkas na godha jedhi uf gaafadhu. Maaf gattaa'ee akka ibaluutitti yoo zikrii godhu haga qalbiin tiyya jiitu an rabbii kiyyan zakkarre jedhi yoo quraana qara'u haga dadhabutti haga taa'uu dadhabutti juz'ii sadii afur takka maa hin qaraane jedhi uf gaafadhu. Si munaafiqumman na keessa jira jira jedhi uf gaafadhu. warri xiqqoma rabbi zakkaru xiqquma maqaa rabbii dha'u xiqquma quraana qara'u sunniin munaafiqaa ayaa quraanaati kanaaf ammaaf sifaa kana of keessa arga jedhi uf gaafadhu keessattuu amma waqtiin ramadaan dalagaan hin jiru namuu mana galee jira ammaaf wanni kun na keessatti dhagayamaa wanni kun maaf na keessa argamaa jedhii gaafadhu warra mu'uminaa hoo rabbiin maal jedhe duuba

kana sifaan ummata mu'minaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sifaa kana nuu haa kennu aayaa waan jettu obboleeyyan inna fi khalqi samaawaati wal ard uumaa rabbiin samii uume tana keessatti dachee tana uume keessatti waqtilaafi leyli wannahaar wadhabiinsa halkanii guyyaa kana keessatti la aayaatiin alaama jiraa jette aayaan alaamaa tokkochummaa rabbii garsiisu jiraa jedha li'ulil albaab ummata aqlii qabuuf li'ulil albaab ummata aqlii qabuuf warri sun kam jennaan duuba warra aqlii qabu rabbiin dubbate anaa akka namni ofiin hin jenneef an aqlii qaba doktora barumsa addunyaa qaba sheekanaan jedhani a'a rabbiin hin hime warra aqlii qabu san

yooki dhaabbachu namni yookii taa'u yookii ciisu kana sadiin ala namni ta'uu hin danda'u duuba rabbiin haalii cufa irratti warra na zakkaruu jedhe ulul albaab warri aqlii qabu an aqlii qabaan tante yoo kana keessa seente yoo sifaa kana qabaatte

waa isinii himuu jedhe gaaf tokko rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaati yaa sahaabaatiy dalagaa irra caaltu isinii himuu wa ardaahaa cinda maliikikum ammallee dalagaa jaalatamtuu mootii keessan biratti sun rabbi wa arfaa'ihaa fi darajaatikum waan ammallee darajaa keessan ol isinii fuudhaa isinii himuu

Rabbi zakkaruu jedhe obboleeyyan. Daaba sadaqachuu irra. Daaba beeki. Silvaa sadaqachuu irra. Wanni caala. Wanni sirii jira. Zikirullahi ta'aala. Rabbii keessan zakkaru. Kanaaf obboleeyyan keessattuu namni rabbiin qur'aana isan barsiisin namni rabbiin qur'aana qara'uu isaan kennin ni hawwanamuu ni fedha ammoo sa'a kanatti ji'a ramadaanaa kanatti yeroo boqonnaa amma manannamuu deebe kanatti hadhuma qur'aana waa barachuu hin dandeettu yeroo fedha kanaan waan taatu keeyrii hojjechuu feeta zikiri rabbi heddummeesse gaaf tokko ummanni hiyyeeyyiin rasuula gad dhufan warri muhaajiraa

aalu dusuur warra horii qabu yusalluuna kamaa nusallii salaata akkuma nu salaannu salaatan tanaan nu biran kunne wayasuumuuna kamaa nasuum soomallee akkuma nu soomnu sooman kanaanillee nu bira hin dabarre Wanni isaan nu bira dabranii yaa ergamaa Rabbii wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim horii hajaa isaanii irraa hafe sadaqatanii nu tana hin qabnu teennaafuu waan nyaannuyyuu hin qabnu ufiifuu waan nyaannuyyuu hin argannu isaan ammoo hajaa isaanii irraa hafee jennaan sadaqatanii kanaan nu bira dabranii jedhan yaa ergamaa Rabbii hinaaffaa isaanii laal obbolee jedha jannata aakira yaadni warraa Asitti akka warraa nullee makiinaa bitanna, akka warraa nullee maal mana ijaaranna, akka warraa nullee uffata gaarii uffannaa hin jenne. Bal waan aakiraati isaan yaachise. Rasuulli maal jedheen duuba? Subhaanallah jedha. Alhamdulillah jedha. Laa ilaaha illallah jedha namni tokko isinitti hin qixxaawu jedhe warra isa isinii waan isin jettanii ol jedhe malee rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam. Waan isin jettanii ol nama jedhe malee namnummaan tokko ka isini qixxaawu hin jiru jedhe rasuulli alama alayhi salaatu. Kanaaf jahaba ahlu dusuuri bil ujuur. Yaa nama qur'aana qara'uu hin dandeenye warri qur'aana qara'uu danda'u khayrii hedduun sibira kutee jira. si bira dabree jira harfii takka kudhaniin qoran hadiisaan rasuulli akka jedhe laa aquulu alif laamiim harfun walaakin alifun harfun walaamun harfun wamiimun harfun jedha rasuulli kayriin si bira dabran laaftu seeta ati quraana qara'uu kana kanaaf yoo quraana qara'uu hin dandeenye akka barattu ta'e haga barattuuf zikri jabaadhu laa ilaaha illallah jabaadhu subhaana allah jabaadhu alhamdulillaahi jabaadhu allahu akbaru jabaadhu laa hawla walaa quwwata illaa billaahi jabaadhu kanaaf darajaan zikrii kana faayidaan zikrii kana addunyaa akhiran nama jiraachifti jechuun insha Allah sheekh
Eegaa sagantaan teenya akkuma itti fuftetti jirti kunoo zikriin barbaachisummaa isii waliin laalu jirra. Waan qalbii nama tuqu gaa dhaggeeffachaa jirra maashaallah waman yakun shayxaanu lahu qariinan fasaa'a qariina akkasumaa misheef. sanillee waliin laallee jirra wa naxshuruhum yawma alqiyaamati acma nurraa namni guyyaa qiyaamaa ballaa ta'ee kaafamuu fedhu hin jiru. Ammas irra caaltuun dalagaa akka zikrii taatellee waliin hubannee jirra. Ammas meeshaan rabbii hundinuu akka qaalii taate meeshaa qaalii san ammoo wanni ittiin gahan jihaada jihaanni kun ammoo arrabuma keetiin ka gootu jihaada deemtee seefiin gootu osoo hin ta'in jihaada arraba keetiin gootu

Ramadaana kana naannessee nurra deebisuuf waa hedduu keessa jira obboleeyya. Nama of dagate hedduu jira. Ka ganna guutuu rabbuma wallaaleeyyu. Waan hojjetu wallaaleeyyu. Maatii ofii wallaalee. Abbaa haadha ofii wallaalee. Ibaadaa wallaalee. Kana Rabbiin dammaysuuf Ramadaana fida. Rabbi hin jiraa. Shayxana irraa hidhee. Waa hedduun Rabbiin shayxana kana maa Ramadaana keessa gadhiisuu dhabe hoo jette. Yoo ka uf gaafattu taate garaagarumma dhabama gaafsa. Ramadaanaaf Ramadaanaan ala eega shayxan hin dhamini badiin akkuma durii deemti jechuudha. Kanaaf Rabbiin shayxana sirraa qabee amma lubbuun tantee callaan gabbaate gaafa lubbuu tanteetii kunoo hin salaatta maashaa allah kunoo hin soomta maashaa allah kunoo waan rahimaa dubbatta maashaa allah kunoo waan rabbii dubbatta maashaa allah kanaaf rabbii sheeyxana nurraa hidhe eega sheeyxana sirraa hidhe wanni duraan zikrii irraa si dhoowwu wanni duraan ibaadaa irraa si dhoowwu sirraa hidhame amma si'ii qulqulluu kana jechu Silaa Rabbiin akka itti gabbaramuun malee akka Ramadaana keessatti namni Rabbi gabbaru kan. Sanillee waa haqa guutuu miti haa ta'u fakkeessuullee yoo taate akki silaa Rabbiin itti gabbaruun malu akka silaa Ramadaana keessatti namni masgiidaaf dheebbotu. Masgiidama bakka mara hidhame kana warra duraan salaatu caalaa kan hin salaannetu maa hin banamne. Masgiida malee akkamis salaanna? Waan fedhannu haa godhanii masgiida banaa. Na'am. Maaliif? Inni jaba jechu. Inni jira jechu. Waan isa ajjeese jira jechu. Santu irraa hidhamee jennaan hadha gabbayee masgiidaaf dubbachu jira. Kanaaf zikriin ramadaana keessatti akka malee barbaachiftu. Akka malee. Zikri yoo jennu quraanni zikri. Zikri, zikri yoo jennu du'aayin zikri. Zikri yoo jennu zikriin amma dubbachu jiru subhaanallah laa ilaaha illallah allahu akbariin tunnin zikri. Kanaaf zikriin ramadaana keessa ramadaanni caffe mana barumsaati jedhan. Mana barumsaa namni yoo dhaqe waa irraa barata. Hedduun namaa Aabidni namaa, sheekni amma daa'iin namni amma addunyaa irratti diinii Rabbii ganamaa galgala dubbatu hedduun isaa yoo laalte warruma ramadaana keessa tawbatee ibaadat deebi'e achumaan achitti hafee ilmii ufiitti jalqabe. Aabidni illee kawaa ilmiin isaa illee xiqqoo achumaan achitti hafee ibaadaa isaatitti hafe. Aglaban naas hedduun namaa akkas. Kanaaf obboleeyyan zikriin ramadaana keessa akkaan barbaachiftu. Ramadaana jabaadhu. Zikrii teetit jabaadhu. Ganamaa galgala. Yeroo ammaa fa'a obboleeyyan wallaahi raaha guddaa zikrii godhuudhaaf. Yeroo guddaa qabna. Nafaasa guddaa qabna. Hojiin hin jiru. Jiraatullee xiqqoo. Ji'a Ramadaanaa keessa mana taa'aa ooluun

Imaanni si haa haaraawwamu yoo feete. Qara sirraa moofee, sirraa dullachaa'ee, sirraa dhumuu ga'e. Maaliin? Cubbuun. Maaliin? Maasetaan bakka tooltuun, saahiba hamaadhaan. Ati zikirii rabbiirraa fagaannaan sirraa dulloome. Sirraa moofe. Amma carraa guddaa qabda. Addunyaa irra jirta. Ramadaana keessa jirta. Fayyaa qabda. Iimaana kan kee haarawoonfadhu. Bilaa ilaaha illallah. Jecha laa ilaaha illallah jedhuun iimaanni hin haarawoomaa rasuulli jedhe laa ilaaha illallah guddisi. Guddisi laa ilaaha illallah. guddisi jecha kana nabiyyallaahi muusaa alayhi wa alaa nabiyyina salaatu wassalaam yaa rabbi jedheen gaaf tokko yaa rabbii kiyyaa jedheen allimnii du'aa'an adu'uuka bihi yaa rabbi mee du'aa'ii wayii na barsiisii jedheen ta ittiin si kadhadhu si kadhachuu fedha du'aa'ii ittiin si kadhadhu na barsiisi jedheen nabiyyallaahi muusaan rabbiin rabbiin waan jedheen qul laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah jedhe yaa nabi muusaa nabiyyallaahi muusaa waan jedhe yaa rabbi kullu cibaaduka yaquuluuna haadhaa Gabroonni kee cufti kana hin jedhani an ka kophaa kiyyaa fedhaa jedhe. Sheerii nama waliin waan namni jedhu jechuun fedhuu jedhe. Kophatti anaa kennii jedheen zikrii kophaa kiyya jedhu. Sadarkaa laa ilaaha illallah isin garsiisuu fedha. Rabbiin maal jedheen duuba obboleeyya. Kana gabroonni cufti hin jedhani laa ilaaha illallah tana anta kophaa fedha yaa Rabbi jedheen nabiyyallaahi Muusaan alayhi salaatu wassalaam.

wa'aamiruhun wanni isii keessa jiraata gayriina malee rabbiin achi ol jira jechu ana malee samiin torbaniif wanni samii keessa jiran malaayikaan samii keessa jirtu cufti wa'ardiina sab dacheen torban wa'aamiruhunna wanni isii keessa jira dachee torban waan isii keessa jira ka tan jirru irra jirtunu takkatti torban waan isii keessa jira waliin fi kuffatin waahida gam tokko kaayani miizanni gama lama qaba gama tokko uumaa samii dachee keessa jiru cuf ka rabbi keessa hin jiru uumaa samii torban keessa jiru samii torban

miizanaa jedhe rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam kanaaf yeroo kamuu qul laa ilaaha illa allah niyyadhuuti zikrin niyyadhuuti rabbii kiyya faarsu jira rabbii kiyya guddisu jira shirkii irraa hir'ina irraa ceeybii irraa Wallaaluma irraa Rabbii kiyya qulqulleessu jiraa niyyadhuuti. Qul laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah jedhi. Wallaahi guyyaa qiyaamaa wanni haga isii kiiloo irratti ulfaataa tokko hin jiru jira. Addunyatti illee imaana sii haaromsiti. Jaddidu imaanakum bilaa ilaaha illallah. Hadiisa Rasuulaati salawaatu Rabbii wasalaamuhu alayhi. Kanaaf Yeroo Ramadaanaa kanatti wanni ati gama Rabbii keetii ittiin dhiyaattu kana. Ka biraa lamaa sadi callaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Jecha kana. Jechi kun kanzun min kunuuzil jannaa jedha Rasuulli Alama alayhi salaatu wassalaam. Qabeenya guddaa kaazna jechuun qabeenya bar hisaabaa oliiti. Amma lakkoofnee lakkoofnee lakkoofnee iyyuu ganna kana lakkaa'anii lakkaa'anii yooni dhibba ga'e jaarraa jedhan. Waggaa dhibba tokko jechuudha. Horii kana lakkaa'anii miliyoona jedhan. Miliyoona geennaan amma maali? Guddate maqaa jijjiirate jechuudha. Tokko lama sadii hafee miliyoona deebi'a. Maali? Akkaataa itti saabaaf namaa tolu. Akka namni itti kaayate. Dhibbaa gana, dhibbaa gana, dhibbaa gana jedhaa ooluura kuma. Dhibba kudhantu achi keessa jira akkanuma beekta jechuudha. Miliyeena kumaa gana achi keessa jira beekta jechuudha. Kanzi jechuun illee waan guddaa tokko qabeenya hisaaba hagana hin jedhamne duuba hadiisa rasuulli alayhi salaatu wassalaam laa laa hawla walaa quwwata illaa billaahin tun kanzun min kunuuzil janna qabeenya guddaa Hisaaba guyyaa qiyaamaa guddaa jannata ittiin nama seensisu kaaznaa jannataa ta'e rasuulli alama alayhi salaatu wasalaam. Kanaaf obboleeyyan. Abii Muusa al-Ashari radiyallahu anhu wardaa Abdullahi ibnu Qays gaaf tokko rasuulli itti dhufee masgida keessatti isaa jecha jedhu jecha kana jedhu laa hawla walaa quwwata illaa billaahi jedhu dhaga'ee rasuulli uduu as keessaa gad hin baane kanzii jannataati si qajeelchaa kana si himaa jedheen. Sawaadha Abi Hureyraan walii galanii Rasuulli balbala dura dhufee jennaan qabe. Yaa Rasuula Rabbi bar reefuu akkana siin naan jettee jennaani. Reen maal jechuu jirtaa jennaan laa hawla walaa quwwata illaa billaahi jechu qabi isii jedheen Rasuulli alama. Darajaa gadi meefi jechu. Innuu qaraa harkaa jechu jira. Atillee jechu jirta. Darajaa hin beettu fata. Darajaan isii kana kanzun min kunuuzil janna jabeessi qabadhu. Jabeessi qabadhu wanni biraa inshaallah eh, dubura kulla salaat waan jedhamu tana takkatti jedha. Yeroo ammaa namoonni salaannaa subhaana Allah soddomii sadii jedhe laa ilaaha illallah soddomii sadii jedhe Allahu akbarii soddomii sadii jedhe laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lah dhibba ittiin guuti. Cubbuun tantee cufti sirraa haqamti jedhan. Yoo ati kana jettee aayatal kursiyyii itti qaraate. Yookiin suuratul ikhlaas itti qaraate. Rasuulli waan jedhe nama kana jannata seenuu wani dhoowwe hin jiruu jedhe illal mawuti du'a malee. osoo du'ee jannata seenaa jechu wanni jannata seenu jannata silaa yoo du'an seenan kaa namuu ni beeka kan eega duutee kaafamtee guyyaa qiyaamaa seent wanni nama kana jannata seenuu dhoowwe du'a maaliif jennaan du'an malee jannata waan hin seenneef du'a hawwi jechuu miti kheyriin ati hojjatte sadarkaa san qabdii jechuufi insha Allah
Tole maashaa Allah eh, Ramadaanaan wal qabsiisnee zikriin akkamii waan jedhu waliin laalaa jirra. Sheeyni keenya bal'isee ibsa guddaa itti kennee jirra. Isinis akka eh, waa hedduu keessaa fudhattan abdiin qaba. Ammas eh, wanni kaafnee zikrii akkam jechuu qabnaa waan jedhu sheeyni keenya kaasee ture. Isin yaadachiisuudhaaf eh, eh, zikriin guddoon laa ilaaha illallah jechuun tun zikrii miizaana tokkorra kaanii waan duniyaa tanarra jirullee miizaana biraarra kaanii laa ilaaha illallaan tun mazzantii jee lammaffarratti laa hawla walaa quwwata illaa billaa jechuun tun kanziidha jee kana hundaa hugaa qabattanii akka hojiirra oolchitan isiniin jenna insha allah tun qophii addaati tan guyyuu sa'aa tana hanga asirii isiniif deemtu

rasuula argadhufe na'am anaaf sillee shuglii adda addaan nu jira risqii barbaada ceena ibaadaa go- adda addaati jira ta addunyaan irra namni dalagatu duuba akkuma namni kun jedhe rasuulli waan jedheen sallallahu alayhi wasallam qaala laa yazaalu lisaanaka rutban min dhikrillah waan sii dhaamu Waan waliin waa qabaa naa him jette arrabni kan kee zikirii rabbiitiin jiidhuu irraa hin deemini. Yeroo kan kee kamuu arrabni kan kee hin jiidha taanaan zikirii rabbi haa ta'u. Yookiin goggogee ofirraa haa dhaabbatu jedhee rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam. Maaliif jennaan arrabni kun rakkoo guddaa man dammana allah rasuulli alama namni uf naaf qabe man dammana allah lii maa bayna lixyatihi wamaa bayna shafatayhi dammana allahu lahu ljanna dhe rasuulli bar namni uf naaf qabe waan hidhii lamaan jidduu jira arrab wamaa bayna rijlayhi waan miila lamaan jira zinaa irraa namni uf naaf qabe jannata isaaf jira dhe rasuulli alama alayhi salaam kanaaf arrabni kan kee in socho'a taanaan jedhee rasuulli alama Nama kanaan beeki. Waa dubbata taanaan, in jiidha taanaan, jiidhuun socho'u, in socho'a taanaan, zikri rabbii haa ta'u jedhe. Subhaanallah haa ta'u jedhe. Alhamdulillah haa ta'u jedhe. Laa ilaaha illallah haa ta'u jedhe. Wallahu akbar haa ta'u jedhe.

maqaan rabbii keessatti dhayamuu maqaan rabbii keessatti zakkaramuu akka namni jiraan keessa jiraatuu ta'e rasuul alama alayhi salaatu wassalaam manni ammoo zikriin keessatti hin godhamne qur'aanni keessatti hin qaraamne mana du'aan keessa galuu jedhe mana kan kee mana du'aan keessa galuu hin ta'in manni kan kee mana zikrii rabbiitiin faayeffamu, midhaagu, qur'aanni keessaa qara'amu, salaanni keessas salaatamu haa ta'u. Uf hin dagatin atiin duniyaa qabdullee. Uf hin dalagatin hin dagatin atiin hujiin biizii si gootellee. Wallaahi yawma ammaa guyyaa tokko inuma deemna. Gaafa deemnu wanni waa nuu baha wanni itti gammannu zikrii adha si jennu tan hadiisaan bar rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam firiin jannataa kuduraa muduraan jannata keessatti subhaanallah alhamdulillah gaafa miiraaja bahe bar nabiyyallaa ibraahim akkas jedheen salaamatti naa qara'i ummata keetiin zikrii subhaanallah alhamdulillah jecha guddisi jedheen jannata keessatti waan kanaan namaa dhaamama aramuun hin jiru shuqunuun hin jiru jala qotuun hin jiru bal subhaanallah callaa siitti ergita alhamdulillah callaa laa ilaaha illallah callaa allahu akbar callaa kanatu hidda isaa midhaasee firii ajaa'ibaa kana akka sii baasu taasisaa jechuudha wanni dhumaa hadiisi dhumaa maa min qawmin yaquumuuna min majlisin

Raqa harree fakkaataadhe guyyaa qiyaamaa rasuulli alama alayhi salaatu. Obboleessan raqa harree ilaalime. Sii kennan jirtuu isiitu iyyuu hin nyaatan. Ka duute maalayyaa. Kanaaf nama akkasii hin ta'in. Bakka kamuu yoo ta'e dubbii tamuu yoo jalqabdu bismillaahi hin jalqabe. Alhamdulillaahi hin jalqabe. Rasuula irratti salawaata buusuudhaan jalqabi. Yoo achii kaatu du'aa'ii teessuma istighfaar isii qara'ii ka'i achi. Isiin ka'i teessuma sanirraa. Hadiisa Rasuula Alama alayhi salaatu wassalaam yoo waan kayrii taate kaffaaratul majlis yoo qaraatee kaate yoo dubbii ati gubbaa jirtu dubbii kayrii taate istaampi chaampaa itti sidhaanii jedha guyyaa qiyaamaatitti ka deemu. Yoo ammoo haasofni kan kee sun haasaya hamaa taate, haasaya maalaa yaa'anii ka Rabbi hin jaalanne, ka hamanamaa yoo taate, cubbuu waan achichi keessa dalade san sirraa haxxee Rasuul Aalam alayhi salaatu wassalaam hadhaaf inshaa Allah asuma irratti isin dhaama Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri soomni isaanii irraa qeebalame balaan nutti haguugamte tunillee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nagallee nu baasee haga Rabbii waan kanallee nurraa kaasu Rabbii kenna kadhannaa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar

Tanaafuu obboleeyyan keenya akkanumatti walitti deebi'uuf jiraanna mata duree garagaraa qabanneeti. Qophii addaati tuni tan sa'aa sagal irraa hanga asrii isiniif deemtu. Inshaa Allah turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jecha. Arraaf asumarra dhaabnaa qophiin asrii booda deemtu tan isniinaafi salaasaa deemtu tan gaafiifi deebii arras asrii booda ni jirti inshaallaah gaafii teessan qopheeffattanii asrii booda bilbiltanii gaafachuu dandeessanii gara miidiyaa gaaddisa islaamaatiini galatoomaa jazaakumullaahu kheeyran nu hordoffuu keeysaniifi assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh